Mae'n fore braf yn y Fenni wrth i'r gystadleuaeth i'r beicwyr dan dair ar hugain oed fynd ynghyd â ras dros hanner can munud a ni'n edrych fan yma nawr ar y talent fydd yn dod trwodd i'r prif gystadlaethau yn y dyfodol a pha un o'r rhain sgwn i a welwn ni mewn blynyddoedd i ddod yn o bosib yn cipio hyd yn oed gymal o'r Tour de France, oherwydd ar yr oedran yma, dyw bechgyn neu dynion ifanc ddim yn arbenigo mewn unrhyw gamp arbennig neu mewn unrhyw agwedd arbennig o'r gamp. Yn cadw cwmni i fi y bore yma, mae y beiciwr mynydd Emyr Davies o Lanberis. Emyr, mae'n fore ardderchog yma, wyt ti a fi wedi cerdded y cwrs yma, a mae e'n gwrs eitha twyllodrus o gofio fod y tywydd fel y mae e, mae yna wynt wedi bod, mae yna law wedi bod, mae'n gwrs technegol. Yndi, mae'n uh, edrych yn big dan draed ar ei llefydd, definitely. Uh, mae fod yn slip o danodd achos uh, mae yna dipyn o fod, ond mae'n gwchyn sychu wedyn. Mae'n gwneud efo'r teiars bach, mae'n gwneud o'n quite, um, slip.
Ben Sumner yn mynd mas yn, yn gynnar. A dyma mae dyn yn ddysgwyl yn y gamp yma, ond efe, mae rhaid mynd allan yn gynnar i osgoi unrhyw uh, chwalfa allith ddigwydd y tu ôl. Mae'n bwysig torri'n glir yn gynradd a, a chadw allan o drwbl. Yndi, yndi, achos uh, mae'n hawdd felly neud mistakes a falle. Um, twa, os ti'n tanglo fyny fo rwy'n, felly ti'n mynd i endio fyny'n hitio ffens neu beth yna, mae hynna lot gwaith na fod yn uh, yn, yn stuck, ti'n bydw? Mae'n well fatha pwysio ymlaen a, a separate dy hun bach yn gynnar, fel ti'n dweud.
Camp sy'n gofyn am stamina, gofyn am ffitrwydd, a gofyn fod y beic hefyd emir mewn cyflwr ardderchog a mae yna feic go ddrud yr olwg o'n blaenau ni fan hyn. Sugarloaf, mynydd y Sugarloaf, yn y cefndir yn gefnlen arbennig iawn i'r rasio yma ben bore fan hyn yn y Fenni. Yndi, mae'n...
Um, beth sy'n dda am cyclocross di, uh, mae'n mon sport sy'n cweud agored i lot o bobl i fedru gystadlu, achos um, mae eang fawr o oedran yn gallu gystadlu o hogiau o dan 14 i, i gran veterans uwchben 50, mae'n sport Sy'n, yndi, fel ti'n deud, mae hwn um, yn stamina a ffitrwydd. Rhif un yn y fan yna, fe yw pencampwr y llynedd, fe yw'r deiliad, Grant Ferguson yw e. Mae e'n yn reidio i dîm o wlad Belg, uh, Bet Superior Brentiens. Um, beicio mynydd, dyna lle mae'n arbenigo, ond uh, mae hwn hefyd yn, uh, yn ddosbarth y mae e wedi rhagori ynddo fe. Rhif saith, cadwch lygaid amdano fe wedyn, Jack Clarkson yw e, yn y lifre gwyrdd a di, wedi wneud yn arbennig o dda yn y gyfres genedlaethol nath ddod i ben yr wythnos diwetha. Ond Ben Sumner yw hwn. Sumner a Clarkson wedi bod wrth ydfe ei gilydd drwy gydol y tymor. Felly mae'n argoeli fod yn dipyn o ras, yn sicr rhwng y tri yna. Dyna tri ffefryn fydden ni'n meddwl. Ie, yeah, dwi'n meddwl um, mae tri yna i fod wedi cael um, season go dda, achos mae'n dod i um, hanner ffordd kind of gysig at diwedd y, y series ar hyn o bryd. Ac, um, yeah. Billy Harding sy'n fyny fyna gyda Ben Sumner. Billy Harding wedi newid y tîm lenni oedd e gyda Orange Monkey y llynedd nawr gyda tîm Paul Milnes y tipyn o o nawdd hefyd yn y gamp yma. Mae'n bwysig wrth gwrs uh, bod uh, y bechgyn ifanc mae'n cael nawdd. Un o ddoi honyn nhw uh, yn cael nawdd uh, uh, y lotri cenedlaethol trwy sport aid uh, sydd yn galluogi nhw deithio i fyny ac i lawr y wlad bob y penwthnos lle mae yna rasis yn cael eu cynnal. A'r darn technegol iawn fan hyn nawr, Emyr. Yndi, maen nhw'n ma nhw gorfod mynd lawr ac nôl fyny sy'n sy gallu bod yn anodd ofnadwy achos ti'n gorfod rili really teimio pryd ti'n uh, cael o ger iawn cyn, cyn mynd lawr i fel bod ti'n gallu allan o'r all efo digon o, digon o momentum a i fynd fyny. Ond maen nhw'n dod off y beic wan. Ti'n gweld mae un yn mynd off a mae llall yn reidio. Mae yna dechnegau gwahanol, mae lot o bobl nhw eisiau bethau gwahanol achos mae'r boi sy'n reidio, mae'n mae o'n mynd rownd yn gorau sefyll fyny, ond mae rhywun sy'n rhedeg sy'n neindio off. Ac yn mynd ar y lein byrrau o gwmpas y cwrs. Ac yn sydyn iawn mae'r flaenoriaeth wedi newid. Mae Billy Harding wedi gweld i gyfle. Ddaeth e oddi ar ei feic yn gynnar yn y fan yna o flaen Ben Sumner. A yw Sumner nawr nôl yn y trydydd safle gyda'r ffefryn a'r pencampwr Grant Ferguson i fyny yn yr ail safle. Ti'n gwybod, mae yna dipyn o
Tipyn o fod o dan uh, o'r olwynion yn dos. Maen nhw'n mynd yn dan i, maen nhw'n gael sprint bach yma. Ond ti'n gweld, mae ma wedi cymryd drosodd o'n? Wel, Ferguson, fe yeah. yw'r pen campwr. Mae wedi gweld uh, beth sy'n gan uh, y cwrs yma i gynnig nawr. Maen nhw wedi uh, bron a dod uh, i ddiwedd uh, y cilch cyntaf. A byddwn ni'n disgwyl gyda hanner can munud yna nhw rhyw uh, chwech i saith cylch o'r trac mae mae'n siŵr gen i, felly mae gofyn bod chi'n amseru y chrediad a'ch ymosodiad hefyd. Pencampwr 2004 ar ddeg te, Grant Ferguson yn gwylio y ddau arall yn brwydro am y cylch cyntaf. Nawr mae wedi cael chydig bach o ole dydd rhyngddo fe a'r gweddill. Mae'n um, ein ofnadwy o gyffroes o sport, fel ti'n gweld. Faint o weithiau mae'r ma, ma boi cyntaf di newid, mae'n ma ail cyntaf, mae'n gyd yn mynd. A mae yna farn caled yn y fan yna, dos, yn dod oddi ar y tir dros y palmant yna, a nôl ar darmac, nôl eto i'r i'r mwd, a mae'n beryglus tu hwnt wrth fynd lawr y llethr, lawr y rhyw, lawr yr allt, fel dy ti, Emyr, yn dweud. Ond ie, mae techneg yn bwysig arno, achos mae'n fwdlyd, Maen nhw angen dod off y beic, fynd dros y planks. Mae'n werth o gwahanol, ddim just ffitrwydd ydi o. Ond os ellid i aros ar y beic, wrth gwrs mae hynny yn ennill rhai eliadau gwerthfawr i ti. Mm. Tra bod y beiciwr arall falle'n dod o ddiar i feic, a nôl i fewn i'r cleats, ie, ac yna dod o hyd i'r ger iawn. Ie, yeah, ie, yeah, mae hynna'n wir. Um, na, mae iawn, mae'n gynt os da chi'n medru efo techneg iawn i aros ar y beic, ond weithiau, just weithiau, mae'n gynt yn neindio off um, achos da chi'n gallu really pwrio fyny. Mae yna risg os ti'n aros ar y beic bod ti'n cael geir wrong a ti'n mynd i fyny yn stopio anyway ac yn gorfod uh, mynd off y beic. Be sy'n un haro i, uh, dwi wedi uh, ymddiddori mewn agweddau arall o'r gamp yma. Uh, Wy'n edrych ar olwynion uh, y beic yma nawr. Dwi'n sylwi fod yna breciau disg uh, yn cael eu defnyddio gan rai uh, a, a dim cantilever gan rai eraill. Felly mae hyn yn beth newydd yn dod drwad achos um, mae breiciau disg yn, yn dechnoleg sy'n go lew o newid yr un, dwi'n gwybod o gwmpas yn beicio mynydd, ond mae'n cwchyn dod drwad i cyclocross wan. Um, mae yna fantais mawr o disg, achos mae, mae pwer yn lot mwy, ond mae yna anfantais hefyd achos maen nhw'n ma nhw pwyso mwy o ran um, rotational mass maen nhw'n gael o. So, Dach chi'n gorfod troi y pwysau ar yr olwyn. Unrhyw bwysau ar yr olwyn uh, ydy pwysau mwyaf gwaith, gweithiau da chi'n lli gael, achos da chi'n cael constantly spinio fo fel tai. So.
Grant Ferguson ar y blaen. Ben Sumner yn nath arwen am y rhan fwyaf o'r cilch cyntaf yn yr ail safle. Billy Harding yn llachu byfantes ar Sumner yn gynharach nawr nôl yn y trydydd safle. Ond dyma'r Ceffyl blaen i chi. Grant Ferguson yw e.
Maen nhw'n mynd drwy um, y section pits yn fanna neu fynd drwy fi'n credu. Maen nhw'n gallu fatha weithiau newid beics os oes gen nhw mechanical neu weithiau os di'r twydd yn newid, os, os di'n bwrw, dwi'n mwyn eithi heddiw, ond eithaf swapio beics i gael tears gwahanol.
Grant Ferguson yn chwilio am i drydydd bencampwriaeth o'r bron dan dair ar hugen oed. Wedi ennill yn Darby y sil diwetha. Uh, mewn ras oedd yn cynnwys beicwyr elite hefyd. Ac fe enillodd e honno gan drechu y pencampwr Ian Field ac oedd hynny yn sicr yn bluen yn ei het e a'r paratoad gorau ar gyfer y penwythnos yma. Do, mae um, Ian Field wedi mod i really wedi bod um, season really da achos mod i chwalu'r um, uh, British Series basically um, ond nath o glinsio series ond heblaw am y round ola lle nath o golli um, Grant Ferguson ond y ras yma achos bod hon yn uh, yn championships. Um, mae lot o, o sports o beicio mynydd hefyd a cyclocross. Mae gennych chi series o um, bo, i, i 5 i 8 ras o beth o dda yn rhedeg drwy gael. Wedyn mae'r pwyntiau at hynna'n cyfri fel bod yr uh, mwyaf bwyntiau'n diwedd sy'n ennill. Ond mae hwn, mae'n uh, mae, mae o'n uh, event a benni hun a da chi'n cael gwisgo y jersey um, drwy y flwyddyn wedyn a chi ydy'r ydy champion fel tai. Felly mae yna dipyn o um, pride yn involved hefyd i wisgo jersey na o flaen, o flaen eich uh, cystadwyr yn mynd fyd i'r champion. Ond hefyd, mae'n ma bethau gwahanol, felly um, i'r series, os yna rwy'n yn um, meddwl am aros yn uh, heb frifo o gwbl drwy flwyddyn wedyn, um, ond mae hon, mae pob peth ar y llinell, maen nhw'n mynd all out, achos mae'r series drosodd wan, wedyn sy'n byd i boeni, so maen nhw jyst yn mynd amdani wan. sydd yn exciting ofnadwy. A braf gweld y cymaint wedi dod i gefnogi'r y beicwyr yma, ond nhw ma ddoi wrth gwrs drwy'r dydd, oedd y gwynt yn chwythu'n go arw, ond mae'n braf iawn y bore yma. Ond uh, mae chydig bach yn oer, mae hynny'n siwtio y beicwyr er mi fydde ambell un ohonyn nhw falle yn dymuno tipyn fwy o law a tipyn fwy o, o fwd hefyd. Ynddi, mae hwn yn uh, chwaraeon Cweit strange i fi i fod yn onest, um, dwi'n licio yn feicio i'n braf ac yn gynnes ond uh, mae cyclocross, fel nhw'n dweud, mwyaf mwd, mwyaf o slip y gorau ydi o lot o weithiau achos mae'n gwneud rasio lot mwy cyffroes, cyffroes. mae'n gwneud um, element hollol wahanol achos da chi'n gorfod mae'n lot mwy technegol os, di, os, os ti'n sych mae'n just diolch yn bell o fod yn beicio ffordd y blaen mae'r obstacles achos da chi'n mynd mor fast ond os ti'n lyb mae balance yn dod fewn efo mae dismountio off y beic yn fewn o lot mwy, mae yna lot mwy o elements i fynd yn, yn wrong, I suppose. Felly mae'n lot mwy cyffroes. Ond heddiw mae gen ni fix go lew o, mae wedi bod yn glawio, um, felly mae yna, mae yna bethau slip, ond mae'n cychwyn sychu fyny. Ond dwi wedi um, cael inside info, maen nhw'n dweud um, bod o'n quite slip o danodd ar, ar Ray Corneli, achos um, bod yna dipyn o slop, really slip ar y top, ond mae gwylod yn galed, felly mae'n just yn sleidio ar hyd o. Sa ddim byd i'r tears um, uh, digio i fewn i fel tai. Ie, does dim gafel o dan yeah, gafel, y, y, y mod yna. Yeah. Um, mae yna ddwy neu dair modfedd o, o, o fod o bosib ar yr wyneb, ond mae Grant Ferguson fan hyn yn uh, edrych yn gysurus iawn. Mae'n edrych yn brofiadol iawn ar y beic yn diwe fel y pencampwr ag yw e. o'r Albanwr. Mae'n edrych o fel rili setio fewn i rhythm wan. Um, mae wedi cael dipyn, dipyn ar y blaen a wedyn uh, mae jyst yn, yn plodio mynd wan a mae, mae gyd yn jyst yn ei ben o a mae, mae debyg iawn wan a fo yn ebyn fo'i hun, diolch mwy na fo yn ebyn neb arall, y delio fo'r poen, efo cadw rhythm da fo, bod o ddim yn chwythu fyny gormod, ond ddim yn mynd yn rhy slo.
Ydy, fel wyt ti'n gweld, mae wedi agor tipyn o fwlch nawr rhyngddo fe a'r gweddill. Does na yr un beiciwr arall nawr yn dod i'r golwg. Mae gydag ei siwr o fod bymtheg, falle ugen eiliad o fantes ar Ben Sumner. A dwi'n meddwl taw Jack Clarkson yw hwnna yn y trydydd safle. A mae'r ddoi yna wedi bod wrth yddefu ei gilydd drwy'r tymor, Sumner a Clarkson. Ac os y gallan nhw weithio gyda'i gilydd, yna mi allan nhw falle ddod yn ôl at y Grant Ferguson. Ie. Yeah.
O, mae'n edrych yn, uh, yn gysurus iawn ar hyn o'r bryd.
Godi ben o'n i lawr yna, jyst delio efo'r poen.
Agor i gris mae e. Agor i gris, ie.
Dewr iawn ni. Mae'n ei bod o'n mynd â dipyn o'n ni. Wel, mae yna hain neu ddwy o, o ddillad gyda ge. Mae yna fest, mae yna gris gyda ge o dan A, y silc yna, neu'r y, y, y wisg sydd y, amdano fe, lliwiau wrth gwrs y, y tîm yma o'r iseldiroedd, Superior Brensions. Eisiau dangos i flew ar ei jest o, mae'n i'r camera. Dwi ddim yn dywydd dangos blew y bore yma, dwi'n meddwl. Mae'r darn yna chydig bach yn anodd, yn diwy, mae'n uh, Ti'n gweld o'n ar y darn serth yna, um, faint mwy araf o fanna, achos da ni, da ni fewn i'r ras yma. Ma'r muscles yn cochi'n brifo, ma' nhw'n ffatigio, a ti'n gweld ma' adeg yma ma' mistakes yn mynd i ddigwydd 'lly. Os ti ddim yn gwybod os o'n gallu disgyn, os o'n nhw'n dal fyny efo fo.
Ma' 'na, ni wedi gweld ma' 'na rwystri hefyd yy yy ar y cwrs yma lle ma' nhw'n gorfod dod oddi ar ei beic e. Weithie ma' dyn yn gweld rhyw naid cwningen falle yn yy yn cael ei defnyddio'r bunny hop. Ie naid cwningen ie. Yym dwi'm me'wl heddiw achos Efo'r rhwystrau sy' 'ma, ma' 'na, ma' nhw mor fwdlyd fewn iddo fo, does 'na'm digon o yym o speed i neu- neud y bunny hop rili. Ond yy mond mond dechneg. Yy di- di- di lot o bobl ddim yn mor gy- gy- gyffo- gyfforddus â hynny'n neud o. Ond yym os dach chi'n gallu neud o, ma' o ma' o lot lot cynt. Dim mynd off y beic, jyst jympio syth drosodd a cario'r momentum 'na mlaen i'r section nesa. Ond yy dwi 'di bod yn gweld ar y ar y we lot o bethau'n mynd yn wrong efo bobl 'ma. Ma' nhw'n clipio nhw, ma' nhw'n mynd dros y bars. Mae'n gweith, uh, mae'n gweith oniol, anyway.
Dyna'r frwydr am yr, yr ail safle, Sumner a Clarkson.
Dyna ni'n gweld o, mae Sumner yn cychwyn dod um, fewn i rhythm a mae'n gweld o a weithiau dwi'n meddwl mae'n ma beth haws i fod yn ail weithiau achos os, os ti'n y ffrynt mae'n gobyn yn beth anodd i wybod be pace i fynd, be speed Ti'n yr ail, mae gen ti darged o dy flaen di, dwi'n sticio tu ôl efo a ti chi planio pryd i atacio, bwm, a trio sypreisio fo. A dyna ni nawr, y bwlch rhwng y cynta a'r ddau sy'n brwydro arno, mae'r ail safle yn dod yn gliriach. Ferguson fewn i ardal y pits. Na, o'n i'n meddwl Emilio, falle bod am newid beic, ond na, dod oddi ar ei feic mae e. Oddi ar ei feic, so mae'n rhedeg fyny fan na wan. Achos i ddismountio a dismount, fynd yn ôl ar y feic fyny all, mae'n ma gobwyn o gamp, really, ie. Yeah. Fydd yn ddiddorol nawr gweld yr ail a'r trydydd yn dod i'r un man, gewel faint o ymdrech sydd ei angen arnyn nhw uh, i ddringo uh, y ddringfa fach yna. Dwi ddim yn, yn hir, ond mae'n mae serth a mae'n tynnu ar y cyhyrau'r coesau. Dyna byddwn ni'n weld lot yn, yn cyclocross ydi um, echdyd bach byr, really serth, sydd yn, yn neud o'n ddiddorol. Clarkson wedi achub y fantes ar Sumner ar y darn serth yna. Fe nawr sydd yn yr ail safle a Sumner wedi ildio le nôl yn drydydd ar ôl arwen uh, yn dod rownd o'r cilch, uh, dachrau'r ail gilch.
Yn coed yr uh, gynulleidfa'n gweiddi fan. Go on, a falle yn war. Wel, mae angen tipyn bach o go on fel mae'r y ras yma'n mynd yn ei blaen. Mae'r gwynt yn codi rhyw ychydig. Uh, mae yna dorf dda, fel o'n i'n dweud, o gwmpas y, y cwrs yma heddi. A dim ond meddwl nôl rai wythnosau, o yna uh, gymal o bencampwriaeth y byd yn Milton Keynes uh, nôl diwedd uh, mis Tachwedd, yn meddwl oedd hi, pan ddath 8,000 o bobl allan i weld uh, y rownd ym Mhryden am y tro cyntaf ers blynyddoedd mawr, yn sicr o dan uh, Llywodraeth yr UCI, sef corff llywodraethol y gamp. Ie, mae'n gret.
Mae'n ma dangos bod... Mae beicio yn gyffredin yn gwlad ni, Iwan. Mae ma mor bofogaeth, mae'n rili really gret, so. A mae'n dangos bod ni'n cael cwpan y byd yma. So ni'n meddwl bod y siop beicio yn Llanberis yn brysur iawn, uh, Emyr, uh, o ran trwsio a rhoi gwasanaeth i beicio, a gwerthu beicio newydd, mae'n siŵr. Nhw gyd yn dod i weld fi, na ni? Neu rhywun beth. Ar ôl heddi, maen nhw'n siŵr yn ei wneud sbectol hael na sy'n gen ti. A dyma ras am yr ail a trydydd safle. Mae Sumner nôl yn yr ail safle nawr. Mae hon yn ras sydd yn, yn poethi yn sicr ac wedi gafel, dwi'n credu, yn mm. dychymyg y dorf oherwydd maen nhw'n gwybod y, y fod y Ferguson um, yn glir ar y blaen. Ond mae yna arian uh, i'r uh, pimp cyntaf yn y ras. Cant a hanner y bunnoedd i'r enillydd ac uh, mae'r ddoi yma yn brwydro am ddeugen pint i bob pwrpas. Mae yna ganpint i'r ail a thrigen pint i'r trydydd.
Bod yma na'n edrych yn ôl i weld mae'n agos yn nhw. Ond uh, ysgyn nhw ddim llawer i boenio yn yr bryd, ddim rhy bad, nhw ddipyn o gap.
'Swn ni'n meddwl nawr ar ôl ennill y ras yn Derby wythnos diwetha fydde Grant Ferguson ddim wedi gwneud gormod ar y beic wythnos yma, er fe gafodd y gefnogaeth i dîm wrth gwrs yn Derby wythnos nôl, tîm draw o o Wlad Belg. Yym, be fydde fe wedi bod yn wneud yn ystod yr wythnos? O, dwi'n siŵr bydd o dal di wneud um, I be sa ti a fi yn lot lot o waith ond yy iddyn nhw ie mo- mond wsos yym i i gael restio achos ma' hwn fel o'n i'n deud yn yn y championships mo ar ben ei hun felly mo'n bwysig fod yn barod am hyn.
Ie mi fydd yy Ferguson wedi bod yn troi'r olwynion mae'n siŵr gen i ar y gwastad a falle yn y garej gartre ar y ar y rollers yy dim ond i gadw'r gwâd i i droi yn y coese Do, dwi'n siŵr bod, um, bo, bo, bo Graham Ferguson yma fod dipyn o really isio ennill i, achos ar ôl curo um, y, y rawnd ola o'r uh, British Champs, mae'n ma rhaid dipyn o ffydd i rwy'n, ma twa, dwi wedi curo nhw, dwi'n gallu gwneud hyn, achos mae gymaint am um, um, fod yn ffit a fod yn echnegol, mae gymaint am bod, bod yn, yn iawn yn y pen i, i Do. Ni'n edrych ar Lachan fan hyn, nath gynrychioli'r Alban uh, yng ngeme'r gymanwlad mewn beicio mynydd. Wel, mae uh, tymor uh, y seiclo traws yma yn ymestyn o fus Medi tan fus Mawrth, a gyna wedi hynny uh, mae tymor y beicio mynydd yn cychwyn. Yndi, yndi. So, um, mae yna dipyn o amrywiaeth yn y seiclo cross yma, ti'n dweud o beicio hogia neu beicio mynydd yn efo, mae yna hogia ffordd yn efo hefyd. Wedyn, ia, maen nhw, dyn nhw'm yn cael llawer o rest, really. Maen nhw'n mynd o un ddisgyblaeth i'r llall, a chwarae teg nhw, ie. Um, Sgen nhw'n byr, byr iawn ydy'r off-season i gael amser i, i gael teulu ac i wneud pethau. Um, maen nhw'n committed i'r sport chwarae teg. Mae treinio, dwi constantly, um, i rasio bo, bob weekend, a wedyn treinio eto yn yr wsos a paratoi. Um, yeah, di, dim yn gamp hawdd i wneud hyn. i fod yn broffesiynol yn y sbort, pan ydych chi rili yn gorau um, sacrifice lot o'ch, uh, o'ch, o'ch bwyd.
A mae uh, y rasio yma, mae'r bencampwriaeth yma, uh, mae'n gyfle hefyd i chi gael eich gweld ag o ennill, uh, neu bod chi'n dangos bod chi'n gwneud ymdrech dda. Wel, mae'n fodd i, i ddenu noddwyr hefyd, a falle fod yna rhywun o, o dîmau proffesiynol yma uh, i fwrw golwg ar dalent newydd fel o'n i'n awgrymu gan bwyll oedd e'n tynnu chydig bach ar cyhyr y goes oedd o yn doi a goes na'n gychwyn brifo gyda fo um, lle bod cramp yn gychwyn setio fewn nhw a pethau fel yna mae'n dibynnu os, os dyn nhw wedi cael yr y diod yn iawn, os dyn nhw wedi cael y mix iawn o digon egni cyn o flaen llaw i fod yn mynd.
Mi ddod i gael brecwast go dda bore yma, wy, cig moch, uh, bara saim, uh, madarch, tomatoes, beans. Na, dwi'n meddwl. na, fatha geitho yn wedyn, fatha, fatha treat i fo hyn, ond uh, na, mae hein yn really switched on efo pob peth o fod yn bita pethau iawn, uh, y carbs iawn, yr, y pethau fel ag um, recovery, mae ma mor bwysig ar ôl bob ras, ar ôl training session i fod yn, um, yn recovero. Dwi wedi gweld o fanna.
A mae'n mynd amdani, yn diwe. Ne. Dwi e ddim wedi uh, cyrraedd hanner ffordd drwy ras eto. Hanner can munud. Dyna yw uh, hyd y ras. Uh, ar i bedwerydd y cilch o'r cwrs yma. Grant Ferguson, pencampwr am y y ddwy flynedd diwetha yn chwilio am i drydedd y bencampwriaeth o'r bron a does na neb arall ar ei gyfile o fewn golwg iddo fe. Mae e'n mynd lawr y, y cefen fan draw tra bod uh, yr ail a'r trydydd o'n blaenau ni fan hyn yn y pwynt sylwebu. Mae gydag e, wel, 400 llath rhwydd, fydden ni'n teimlo. Wel, mae fe'n hyd cael rygbi, yn sicr os na dau gael rygbi erbyn hyn. Ie, mae'n siŵr. Um, Ti'n eisiau fel, fod yn teimlo yn, yn, yn gyfforddus o gwbl ddo, achos fel dwi'n dweud, mae rhywbeth yn gallu digwydd. Uh, so mae'n gallu cael puncture, so mae'n gallu cael mechanical, A ie, mae angen y, y gap na rili, really, rhag ofn beth oedd ddigwydd a rhaid o dal i bwysio ymlaen a mynd drwy y poen mae mwyn teimlo.
Ie, mae yna fwlch nawr hefyd rhwng ail a thrydydd Clarkson uh, uh, wedi agor uh, bwlch o ryw gan metr fydden ni'n teimlo yn ôl i, i Ben Sumner yn y, y trydydd safle. O honno'n frwydr oedd yn edrych i fod i'n poethi ac y bydde hi'n dal tan y diwedd. Ond uh, na, dyw ddim i fod, ond Clarkson uh, nawr yn, uh, yn gorfod canolbwyntio ar ei ras ei hunan. Dyna fe'n dod lan uh, ar yr ochr dde fyna, tra bod uh, Grant Ferguson eto'n dringo tuag at uh, ardal y pits. Uh, mae pob dringfa wrth gwrs yn signo egni o'r coesau. Yn i'r bwlch. Clarkson yn sgyrnygu dannedd erbyn hyn.
Clarkson ar yr um, y Hope. A mae hein i gyd efo disc brakes achos uh, maen nhw'n gwmni fyny'n uh, gogledd Lloegr yma yna. Cwmni... Maen ma, ma nhw'n gwmni, mae yna dîmau gyda nhw yn uh, beicio mynydd, yn uh, seiclo traws ar y ffordd hefyd. Uh, mae cwmni uh, beiciau un nhw, uh, cwmni uh, uh, sydd yn, yn cefnogi talent ifanc. O Hope, uh, chwbwn ni'n sôn am y disc brakes na gyna. Nhw oedd o cwmni cyntaf yn y byd i rioed neu disc brake i feicio mynydd ac um, nhw sydd wedi really pwysio i gael disc brakes yn yr uh, beicio. Wel, nes i gweld nawr ar feic gan Ferguson yn y disgiau ar yr olwynion yna. Mae'n caniatau i ti frecio'n hwyrach am wn i. Yndi. Um, Wel, os wyt ti'n gwybod beth wyt ti'n neud hynny yw. um, ond diwm yn ychwanegu pwysau at y beic? Ie, yeah, wel, mae'n ychwanegu pwysau fel o'n i'n deud gyna, efo um, pwysau ar yr olwyn, which ydy pwysau gweithiau ti'n gallu gael, achos mae'n dda di sy'n ti'n rhoi pwysau mawr ar y teir na, ti'n gorfod pwysio ar pwysau na, rownd a rownd a rownd. Mae'r cantilevers, maen nhw ar y ffram, felly dyn nhw ddim mor bad. Ond, ti'bo, mae technoleg yn pwysio ymlaen a mae'r disc brakes wwan, maen nhw lot, lot o sgafnach yna be oedden nhw um, 5 mlynedd yn ôl, beth o la.
Wel, mae rai bod nhw'n grif iawn, hynny, mae'n edrych yn o dyllu yn does, ti'n modd, a'r ysgafna gellu di wneud nhw, wrth gwrs, wel, gore o all. Oh, y beiciau yma, dwi'n gwybod, maen nhw'n, ti'n modd, maen nhw'n um, yn uwch o ddi ar y, y tir na, na, wel, na beic hewl yn sicr. Ynddi. Mae'r braced gwylod yn ddiwen uwch oddi ar y tir. O, ni o beth i fod. Ie. Ynddi, maen nhw'n nhw dipyn gwa... Maen nhw'n debyg i beic ffordd o ran yr, um, y safle lle, lle ti yn pedlo i fod yn, uh, yn efficient i gael y pedlo na fewn i gael y gorff di weithio. Ond mae yna bethau gwahanol, fatha mae'r um, handlebars yn uwch fyny i gael mwy o control dros, dros y beic. Chos mae'n fwy um, effeithlon ni bedlo sy'n cael dy ddywod i lawr a mwy o le fel yna. Ond i fod yn in control a Ar y bit technegol 'ma, mae angen bod yn uwch fyny, sef yn mynd dros yr handlebars.
Grant Ferguson wedi ennill y tlws cenedlaethol, tlws y gyfres cenedlaethol yn gymharol ddiymdrech yn 2014. Hanner ffordd drwy'r ras yma. Ferguson wedi arwen o ddechrau yr ail gylch, ond ni'n ymwneud dim falle nad yw Clarkson wedi cau y bwlch na rhyw ychydig.
Ynddi, mae'n siŵr bod nhw'n gweld o ac yn trio'i, mae'n trio'i orau, fel ni'n deud. Dyna fe. Mae gweld rwy'n nod ymlaen di'n lot haws nag uh, bod yn y ffrynt rwy'n achos ti'n gweld y pace mae o, a na ti'n gweld y mistakes mae o'n neud, a mae'n rhoi hyder i chdi os ti'n gweld o'n ei mistake hefyd i I fod yn well, i fod yn yne. A, a rhan o'r gamp fydden ni'n meddwl yw cynnal yr egni yna. Mae Ferguson wedi wneud tipyn o'r gwaith. Mae fyny nawr i Clarkson ar gweddi lle geisio dal i fyny. Mae nhw'n gorfod ymdrechu chydig mwy, amseru i hunan uh, uh, fydden ni'n meddwl mae Ferguson yn, yn gorfod wneud. Os bydde gydag e rhyw, um, rhyw watch neu ti'n modd, uh, rhyw monitor, um, ar ei feic neu ar ei, ar ei, ar ei law, uh, fysa'n dweud wrthon union faint o egni mae e'n ei wario? Na, dwi'n dwi meddwl bod bob anna power meters ar y rei o'r beics, ond dos ddim, um, ddim byd fel a dwi'n meddwl ar gael mewn ras fan, achos maen nhw'n pwyso mwy. Tyfu. A beth arall dwi'n yn sylwi nad os gyda nhw i poteli dŵr? Ynddi, dwi'n dweud pwysau di pob peth yma yma, a Um, Twa, mae ymchwil yn dweud bod mae'r rhasys yma mor fyr, uh, 50 munud, diolch yn mynd i wneud llawer o wahaniaeth i ti, os o gwbl, um, os ti'n yfed y dŵr, a mae'n mynd i mwy o wahaniaeth, mae'n pwysau i gario'r dŵr na rown, ti'n mynd i eisiau mwy o egni yn cario fo na geid i allan o, o'i yfed o. So, um, dwi'n siŵr bod o eisiau diod a so'n licio yfed, ond um, rhaid ti just arfer efo fo mynd amdani. Weithiau yn rei o'r asus y mae, mae y pobl e, efo jyst uh, gwydra o ddŵr, maen nhw jyst yn cael yfed o fewn, maen nhw'n seiclo. Um...
Dau ar hugen o feicwyr yn y ras yma y bore yma. Uh, Mae'r... Uh, Mae ma nhw wedi cael ei ymestyn allan dipyn yn dyn nhw. Uh, does na ddim ras fel y cyfryw. Ble bynnag mae dyn yn edrych o gwmpas y, y trac yma, mae yna ddau neu dri tipyn yn well na'r gweddill, a dyma y gorau ohonyn nhw, Grant Ferguson. Mm. Uh, bachan yma, Jack Clarkson yn ddiddorol iawn. Uh, fe nath e ddechrau, nath e gychwyn beicio yn rhyw bedair ar ddeg yma. Fel ffordd i golli pwysau, roedd e dros bymtheg stôn yr adeg honno, yn, yn, dair, yn dair ar ddeg oed. Uh, felly mae wedi cydio mewn uh, beicio. Uh, mae Longyfarch yn sicr am ddal ati a cholli'r holl bwysau yna i wneud e yn un o'r goreuon yn y gamp ar hyn o bryd. Ne, dwi'n siŵr bod hynny'n helpio yn feddyliol i wybod um, bod o di wneud gymaint, di dod mor bell i, i gymaru, ti'n brwyl? Fyny'n all ni eto.
Mwyd yna'n uh, yn sychu rhyw ychydig. Yndi, mae'n um, mae ddwrnod o wyntog wedyn uh, fel eith y diwrnod ymlaen, swn i'n credu, so neith y mwyd sychu, ond um, dyna mo hyd yn helpu Glen y Beidio, achos ti eisiau'r mwyd i fod yn rhyw consistency um, lle, lle mae'n gweud uh, tenna i beidio sofyd i lawr. Ond lle mor rhwng Tenne a rhwng digon teo i ridio dros? Wel, ti'n gwybod beth, dwi'n teimlo fod uh, Clarkson fan hyn yn, uh, yn mynd yn, yn haws, yn rhwyddach na Ferguson ar hyn o bryd. Uh, neu fel ni oedd yn ymddangos yn dod lan y, y llethr bach na yn y fan yna. Ac eto, dwi'n colli na'n gwastraffu dim amser. Mae'n rhaid bod yn sprintio, ni.
Ti'n gweld mor rili isio fo wan, oedd o'n rili rhaid dipyn o ymdrech o'n fanna i drio i doedd? Celgais eleni i'w ennill neu sicrhau Cris Cenedlaethol o ryw fath am ei gefen cyn diwedd y flwyddyn. Mae deg dipyn o waith eto i'w wneud. Dwi'n edrych eto ar y bwlch yna. A mae, fel o'n i'n dweud, mae yna ddau hyd cair rygbi fyna, a dyna'r llun ni'n mesur sy'n gen i. Mae Grant Ferguson lawr y pen pella, a mae Clarks newydd ddod i fewn i'r gwastad yn y fan yna, sy'n awgrymu i fi fod y bwlch 'na wedi agor eto. Yndi, mae gen o ddipyn o fwlch chwarae teg, mae'n ma cadw um, rhythm cweith da, mae'n consistent chwarae teg, a mae'n gwneud job dda ni yn y ffrynt. Lle falle da ni'n gweld um, Clark's in the, in the front.
Ferguson yn fan hynna. Dwi'n siŵr ar y cylch diwetha, o'n i'n gweld uh, Clarks na symner o bosib bryd hynny. A mae yna fwy o fwlch erbyn hyn. A, awgrymu falle, os o'n i'n gweld y Clarks yn edrych yn mynd mor rhwydd, bod Ferguson hwyrach yn dewis uh, lein mwy uniongyrchol yn darllen y cwrs yn well falle. Ie, falle bod o'n yr ochr yna yna fo jyst mor bwysig rili i ddarllen y cwrs ac ti'n gweld mae cwrs yn mynd i newid lot um, falle bod yna bo lein sengl yn y mwd a falle bod un nhw'n gweld o ie, i rownd y tu allan i hwnna i gael mwy o, mwy o speed a falle ond mae'n risg efo achos ti'n yn gwybod iawn os ti'n lein allan a mynd i dalu off na beidio falle bydd hi'n sofach so
Mae'r haul yn codi erbyn hyn, mae'n syth yn yn wynebau ni fan hyn yn teimlo i'w wres e. Mae'n fore braf yn y fenni a, a lleoliad ardderchog ar gyfer rasio seiclo traws. Mae'n gyfle i bawb weld yr hyn sydd yn digwydd o'i cwmpas nhw. Mae wedi bod yn gwrs poblogaidd iawn ar hyd y blynyddoedd.
Do, mae'r uh, Dydan ni yn gret yndi um, o ran i weld o'r, y cwrs i gyd, mae'r mae gynulleidfa yn gallu gweld o'i gyd a um, mae pawb yma yn chwarae teg yn rhi really neis ac yn helpu um, Da ni wedi cael te am ddim, anyway.
Ond mae'r trefnwyr hefyd yw canmol, dwi'n credu, am lunio y cwrs yma yn y fath fodd sydd yn cynnig uh, pob fath o heriau i'r uh, beicwyr. A mae'r tywydd wedi, wedi helpu nhw uh, yn ystod y dyddiau diwetha. Mae'r yr holl lawn ni wedi gael, uh, hwnnw erbyn hyn wedi clirio. A gawer las uwch ben ar uh, prif ddwrnod y cystadlu fan hyn o'na ddosbarthiadau i'r dynion dros ddeugen, dros hanner cant ddoi ac o'na ambell un yma'n yn gwthio y deg a thrigen oed hefyd a'r menwod hun hefyd yn cael ei diwrnod yn yr hael. fel y bechgyn ifainc dan bedair ar ddeg a dan un ar bymtheg. Grant Ferguson, wel, dyna fesur o ddawn Grant Ferguson i chi fel bod e yn dechrau dal fyny nawr gyda'r y beicwyr arafa yn y gystadleuaeth.
So ie, yeah, mae hyn gallu bod yn ddiddorol, um, y lappers fel nhw'n gael nhw. Uh, gallu achosi broblemau weithiau sy'n nhw'n gwybod pwy sy'n dod a falle, ond uh, ddim yn broblem heddiw.
Dyn ni ddim yn colli, colli yr, y, y, y beicwyr sy'n cael ei dal yn y ras yma. Wel, fel o'n i'n dweud, dim ond dau ar hugen o, o feicwyr sydd yma, ond mae yna yn nes at ddeg a thrigen o seiclwyr yn y ras yr elit, sef y brif ras heddi. Ac um, byddwn ni'n dysgwyl gweld rhywun sy'n cael ei ddal, wrth gwrs, yn, yn gorfod disgyn allan o'r ras honno. Yndi, yndi.
Mae'n siŵr bod o'n uh, gallu bod yn dimlad dim yn neis iawn gyda, gyda basio, ond mor rhan o'r sport. Uh, ti'n gorfod dechrau'r gwylod a wneud y ffordd fyny, a mae'n neis i edrych fyny yn nhw, ac uh, gobeithio bydd nhw'n neu rhyw ddwrnod hefyd. Wyt ti am i'r beicio mynydd wedi beth di? Wyt ti'n gallu tynnu cymhariaeth o gwbl rhwng, rhwng y ddwy, uh, ddwy agwedd o, o seiclo? Um, Dwi'n dwi hoffi wneud um, beicio ffordd, fatha i treinio fi'n hun, ond um, mae'n dipyn gwahanol i fod yn onest. Uh, mae fatha y ddau pen gwahanol o'r, or chwaraeon. Um, mae be dwi'n ei beic yn mynd lawr all. Mae'n uh, 5 munud ydi o ar y mwyaf. Uh, weithiau i fyny i ddau funud wedyn. Mae'n sprint yna dwi'n o ffast a mae'r cwrsys yn rili really technegol. ac uh, mae yna lot, lot mwy o risg, a da ni'n gwisgo uh, knee pads, helmet mawr, um, body armor i gyd, lle mae lot o bobl yn brifo lot mwy. A chi yn ebyn y cwrs di o, lle mae hwn, mae'n lot gwahanol, mae'n ma 50 munud, mae yna lot mwy, mae yna ugain yn rasio fa yma heddiw, um, felly ti'n gorfod dim unig sadlu fod y hun, ond delio fod pobl eraill hefyd.
Grant Ferguson wedi arwen ers dechrau yr ail gylch o'r cwrs yma. Dwi wedi ddim yn brwydro yn erbyn y cloc, a does neb ar ei gyfile, a fe yn erbyn yr hyn sy'n mynd drwy feddwl e, mwyn i canolbwyntio. Dyna'r nod iddo fe. Awn ni sôn fyna am beicio mynydd, mae fe'n yn bencampwr ar y gamp honno hefyd. Pumed oedd e, ddim i oedd yn bumed, ddylwn i weid, yn ngefer gymanwlad yng Nghaeredin, oedd e'n cynrychioli'r Alban i famwlad. Ie, yeah, yeah, o chwarae teg. Um, Mae'n gret o hwyr y beic y mynydd um, uh, traws glad. Mae ma, ma hwnna lot mwy tebyg i'r um, cyclocross mae rili. Really. Achos mae lot llai technegol, mae'r fformat yn gweud debyg, maen nhw'n rasio nefyn i gilydd, maen nhw'n rasio tu ar un adeg. Um, mae jyst yn bach gwahanol achos O, mae'n swpio beic o, yn. Ti'n... Dyma ni. Sa'n gwaith wyt ti'n cael wneud yna, neu allu di wneud ag y nifer o weithiau ti eisiau? Gyd wneud o, mae'n nifer o weithiau ti eisiau yn, uh, yn y cwpanau y byd. Mae gen nhw hyd at um, te saith o feics rei teams mawr. Ac um, os di'r... Um, os, os, os di'n galw i newid o, um, maen nhw'n jyst newid nhw bob lap. Os di'r di twydd yn wnadwy, mae'n mod a True, mae mood yn pwyso lot, lle ti'n ti mynd â mood na fo chdi, dweud, o gwmpas. Uh, Wylo ni'n gynharach yn o'n i'n meddwl, mae'n teimlo i gyhyr yn tynnu, oedd e na, chwilio am y, y bar egni na oedd e fyna, mae'n ei cadw nhw, mae'n amlwg, mae'n haws i dod o hyd yn nhw yn y fan yna nag yn un man arall. Ond nôl at y, y, y newid beic yna eto, fydde pob beic wedi i setio i fyny yn yr un modd, wyt ti'n meddwl? Dyw'r cwrs yma ddim yn uh, mor dechnegol a hynny falle. Yy, ddim gofyn am amrywiaethau? Uh, Dwi'n meddwl bod o'n gofyn am amrywiaeth heddiw, um, achos mae'r um, mae'r conditions yn, yn quite nice mod i aros rhywun fath, ond lot o weithiau gallu fi lawio llwyth yn ganol ras a ti angen newid beics efo teiars lot mwy, um, uh, lot mwy grippy i ddelio efo'r um, efo conditions.
Clarkson, Inter hefyd wedi uh, pasio un neu ddau o'r uh, beicwyr lawr y, lef, y drefn, Daniel Coleman yn fyna rhif 6 ar ei gefenau. E. Uh, Ferguson lawr y penpella yn dechrau nawr ar hyd uh, cefen y car rygbi ar ochr bella. Uh, mae hwnna'n yn arwydd ni eto, neu mi gewn ni arwydd mewn munud o beth yw'r bwlch rhyngddyn nhw. Dim ond yn gymharol ddiweddar mae Clarkson wedi ymgymryd â'r gamp yma.
Chwer y teg, mae wedi addasu'n uh, ngred o.
Ferguson. Uh, Dwi'n chwilio eto. Uh, mae Ferguson wedi ennill wedyn i rhyw bedair bump eiliad arall ar Clarkson. Nawr mae e'n dod fewn i'r tir agored lawr yr ochr bella yna. Felly mae Grant Ferguson yn saff heblaw bod e'n cael puncture neu rhyw uh, fai technegol ar ei feic yn saff o'i drydedd bencampwriaeth yn olynol fydden ni'n uh, yn meddwl, wedi gwylio y gweddill yn, yn brwydro yn erbyn ei gilydd ar y cylch cyntaf yna, ac yna yn gweld ei gyfle, ac yn teimlo falle, wel, pan o'r i ara i fi, mi ai uh, ynghyd â hi, dwi'n eisiau gwneud ras o honi, ac i ddangos hefyd uh, mod i ben y gysgwydd i'w chlaw'r gweddill. Ond mae Clarkson, mae'n dal ati, a Sumner yn y ras o hyd, mae e mynd lawr y, y, y gwastad yr ochr bella yna. A mae siwr o fod rhyw 300 llath rhyngddo fe a Clarkson sydd yn dod i fyny'r ddringfa fach cyn dod fewn i'r pits. Dyma Ben Sumner, nath arwain ar un adeg. Yn aelod o dîm y seiclo traws Pryden, y tîm iau. Wedi ennill y gyfres genedlaethol dan dair ar hugen yn 2003 ar ddeg.
Ie, yeah, gath o um, ef, medal efydd yn uh, 2013 a 2014 efydd. Ie, yeah, Ben Sumner yn benderfynol o wella ar hynny. Dwi'n mynd ar goeli bod e am uh, wneud hynny. Dych yn debyg mae'r efydd fydd i Sumner uh, lenni eto.
Wneud ti feddwl be sy'n mynd drwy i feddwl nhw wan. Os nhw'n meddwl am yr, uh, am y crys na, be, be sy'n pwysio nhw mlaen i fynd drwy y poen mae gyd. Chos uh, fi'n siŵr bod nhw'n lot o boen bod y cyhran am rifo wan de. Yn cyrraedd fyny at uh, 40 munud ac uh, yeah, wan mae pethau'n gwchwyn digwydd. Gwchwyn blino, yn hawdd reid y pen i lawr. Hawdd gweld drwy'n nos um, ar eu posio nhw sut maen nhw'n teimlo. Um, ti'n gweld rhain yn lot mwy fyny ac yn etacio ac yn fwy hyderus. Ti'n gweld uh, corff uh, Grant Ferguson yn yna. Ti'n meddwl, mae'n mae amlwg uh, yn hynod o ffit. Does ddim gwastraff o gwbl ar y corff nawr sy'n gyhyrru uh, i gyd. Ac yn grefftwr hefyd uh, ar, ar ei feic yn dechnegol gywir. A mae wedi bod yma droion a thro'r blaen yn diwy allan ar y blaen ar ben ei hunan. Mae rhaid bod ti'n hoffi cwmni dy hunan, dwi'n credu, yn dos i, i ymwneud â'r gamp yma. Mae'n gamp gymdeithasol, ie yeah, bos, mae yna Mae dyn yn neud cyfeillion oes yn dweud yn, uh, yn y gamp yma. O, oh, mae'n gret.
Ti'n cael, ti cael ffrindiau yn byth, ti'n dweud, yn, uh, yn y byd beicio. Ac um, a hwn i'n ei fath. Mae ma pobl yn teimlo lot, mae yna lot o um, rhasys traws yma. Mae nhw lot mwy hwyl a atmosffer bach mwy hwyl na, na beicio ffordd achos um, I suppose fatha chwaer bach neu beth neu braw bach y beicio, beicio ffordd ydi o, di'r pres ddim cweit yna mor gymaint sy'n um, sy'n rhoi llai o, o, o bresur ar, ar, ar y bobl a mae'n neud o'n lot mwy hwyl, mwy cymdeithasol.
Ie, does na ddim gymaint o'r cythrel seiclo a mae di'n enw i weld ar yr hewl lle mae ti'n gweld yn y ganol haf y criteriums yng nghanol dre neu ganol dinas, mae'r corneli yn dyn a, mm. a hmm. mae'r beicwr ysgwydd wrth ysgwydd ac yn, ac yn gwthio hefyd, yn gorfod gwthio i wneud lle iddyn nhw hunain. Ond uh, fan yma, allan yn y cefen gwlad, Allan yn y mwd yn gyhwyl. a ni mae yna dipyn o hwyl i'w gael, mae hynny'n amlwg. A, a mae yna gyfleoedd i, i, i, i blant ifenc, i, Mae'n ffordd dda i, i blant ifanc i, i ddod i fewn i'r gamp, ond diwy, oherwydd oh, mae yna ma na gau ysgol, mae yna gau lle a chwarae ac yn y blaen. Um, o ti'n sôn am dywod ar ambell i, i, i, i drac hefyd. A, a mae hwn yn, yn ffordd dda iawn o ddod fewn i'r gamp a ddod yn gyfarwydd a, a trafod beic.
Yndi. Um, mae jyst yn uh, really hwyl, lot mwy hwyl dymol i blant na... Mae ma beicio ffordd, mae'n ma gret, ond i blentyn, um, Ti jyst eisiau mynd yn fwdwyr a mynd yn ffast lawr cae, does? Dyna beth o'n i'n neud anyway. Dyna'r peth oherwydd os wyt ti'n mynd ar drac yn syth neu ar yr ffordd yn syth, mi allet ti gael, mi allet ti gael braw yn gynnar iawn yn dy, yn, yn dy yrfa oherwydd mae'n hynod o gystadleuol. Yndi, a mae'n ofnadwy o serious a mae'n lot yn mynd fewn y fo. Mae hwn, fel ni'n dweud, lot mwy hwyl a ie, yeah, mae'n mon, mon, uh, beth dda i introducio plant. Ferguson yn cael ei ddal i fyny yn nghanol uh, rhai o'r beicwyr arafau. wedi bod uh, ar gefn i feic am dros 20 munud erbyn hyn. Gwlad Belg wrth gwrs, fyny mae dyn yn, yn gweld y rasio traws, y seiclo traws Fan hyn mae fwyaf poblogedd a nifer o feicwyr o Bryden erbyn hyn yn dilyn gyrfa ar y cyfandir. Mm, mae'n ma fanna mae mwyaf yn y byd os o beth. Um, yn Gwlad Bel mae goreuon i gyd o fanna. Um, well, mae'n rili, really, rili really poblogaeth. Mae, mae pob yn y lad rili really fewn o fo. Mae'n nhw cyrsiau rili really mawr a lleoliadau rili really da, chwarae teg. Clarkson yn yr ail safle. Mae Wel, mae siwr o fod funud dda fydden ni'n meddwl erbyn hyn i lawr ar yr arweinydd Grant mm. Ferguson. Ond uh, rownd o bencampwriaeth y byd yn Milton Keynes uh, nôl tua diwedd uh, mis uh, Tachwedd, dwi'n credu oedd hi. Uh, sôn fod Gwlad Belg yn grif iawn uh, a chartre ysbrydol uh, seiclo traws. Wel, roedd un ar ddeg o'r uh, ugen cyntaf dros y lein yn Milton Keynes yn dod o Wlad Belg. Ie, yeah, mae'n ddangos faint mor gry dyn nhw a faint o um, infrastructure sgyn nhw, e. Um, twa, I wneud champion a i wneud y goreuon y byd, ti'n gorau cael o'r, or gwylod ymlaen, um, a maen nhw rili really yn, fel ti'n dweud, i ysbrydoli y sport yma fanna. Ac uh, fanna mae'r gwirion yn dod o. Ond fel ti'n dweud, mae Grant Ferguson, oedd o os dwytha yn yr um, British Series, um, a fo, a fo giro. Um, a, a lot o'n wneud efo bod i dîm o'n e, efo fo'n cystadlu a dwi'n meddwl hynna'n helpu ddo fo uh, o ran ysbrydoliaeth ond hefyd o ran technegol oherwydd um, Ni'n gallu gweld y, y llinellau falle, ac hefyd yn gallu gwneud um, dipyn, o, dipyn o slipstream lle mae un mynd ôl i llall.
Clarkson yn dal i ymlafnio, ond uh, dwi'n meddwl yn eitha argraff ar uh, y bachan welwn ni yng nghanol y llun fyna yn unig iawn allan ar ben ei hunan Grant Ferguson Pencampwr 2000 Ffider ar ddeg, Pencampwr 2000 Thair ar ddeg hefyd yn chwilio am ei drydydd bencampwriaeth o'r bron ac yn debygol o symud mlaen o fan hyn i bethau gwell mm. yn i yrfa seiclo ta beth fydd e yn canolbwyntio arno pa elfen o'r gamp sgwn i fydd yn canolbwyntio e beicio mynydd yw i bethau ond uh, seiclo traws yw i bethau heddi Mm. Dros fisoedd y geia uh, fan hyn yn y fenni yn uh, ceisio cadw draw o'r chydig ddŵr sydd ar ôl ar y cwrs erbyn hyn.
Ie, yeah, mae'n ddiddorol iawn i weld beneitho um, oherwydd mae, mae beicio y beicio mynydd yn Olympic, yn Olympaidd wedyn, mae yna lot o bwyslais ar hynna i gael Ti'n mynd i gael llawer o, o jances i gael medal Olympic. Unwaith bob pedwar mlynedd mae o, so um, yna bwysau mawr ac yna heina, dwi'n siŵr. Ie, yeah, mae yna
awydd yn sicr ag uchelgais gan y nifer o'r beicwyr yma, gan sicr y, y beicwyr elit y fyddwn ni'n ei gweld nhw'n nes ymlaen uh, i gyrraedd y Rio de Janeiro uh, mm. flwyddyn nesaf, mis awst, herwydd fanno y bydd y gemau Olympaidd nesaf. Ysgwn i a fydd un neu fwy o'r gwir imenc yma yn Rio yn cystadlu dros Bryden Fawr. Yr Albanwr yw hwn, Grant Ferguson ar y blaen. Jack Clarkson dyna ni bron i funud i lawr a Ben Sumner rhyw 20 eiliad i lawr ar Clarkson yn y trydydd safle. A jyst ar y pwynt o dau lap i fynd wedyn. os oes e'n byd llawer yn digwydd ys ni'n dal maen fawr mae'n debyg iawn bydd uh, Ferguson yn cymryd i. Ond uh, fel dwi'n dweud, mae rhywbeth yn lle digwydd yn y sport yma. Wel, ni wedi gweld tor calon uh, fwy nag unwaith yn un i uh, uh, mewn rasis yn y gemau Olympaidd uh, pan wedi edrych bod rhywun ar y blaen. A dwi'n dwi meddwl, yn ôl am, tymod, sôn am gemau Olympaidd, i, i ni fan hyn yn y fenni, wrth gwrs ni'n meddwl, yn dyn ni am Becky James, uh, dyma i chartre hi, fe welwn ni chwaer Ffion yy yn rasio nes ymlaen. A dwi'n cofio uh, Nicole Cook uh, yn ennill uh, nôl 2001 dwi'n meddwl oedd hi, a hithe hefyd uh, ar y pryd. Uh, Wel, oedd hi'n gystadlu mewn unrhyw ras o unrhyw fath oedd yn gyfle iddi fynd ar gefn beic, uh, pyn oedd e'n beicio mynydd, beicio traws gwlad, beicio trac neu ar y ffordd, ac edrych uh, nath hi gyrraedd y brig mewn dim o dro. A Geraint Thomas hefyd yn ogystal, wrth gwrs, uh, yn ni'n edrych ymlaen at flwyddyn arbennig i Geraint. Uh, yeah. Personoliaeth y flwyddyn uh, eleni, uh, Myd y Campe, ac yn dymuno flwyddyn ardderchog iddo fe yn y Tôr de France gobeithio, ble mae'n dweud bod e'n barod i gefnogi Chris Froome eleni eto. Am sy'n braf i weld e hefyd yn, uh, yn cael rhyddid i wneud yr hyn mae e'n ei wneud orau. Yeah. Grant Ferguson ar ei ffordd o ti drydedd Bencampwriaeth. Ac rhyw gant a hanner y bunnoedd wnaeth e dal i am y diesel, mae'n siŵr. Oedd lawr yr holl ffordd o'r Alban. Do. Jack Clarkson yn yr ail safle. Wnaeth e arwain ar un adeg, ond uh, byr iawn uh, fiodd e ar y blaen. A cwrso mae wedi gorfod wneud ers yr ail gylch.
O ran yr, uh, y, y, y, y bres da chi'n ennill, mae'n swndio yn, yn gleo fach yn, yn, yn, yn gymaru lot o bethau, ond y gyrfa i wneud yn hwn ydy, mae'n ma gweithio drwy cael dy noddi, ydy'r ydy yr income maen nhw'n wneud fel tai. Um, dyna sy'n maen nhw'n cael eu taddu gan cwmnïau gwahanol maen nhw'n uh, ma nhw, ma nhw representio nhw ar y trac heddiw.
Nid yw'r beiciau yma, ti'n mynd codi'r rhain i fyny am gynog y dimeu, ti? Na, na, mae hein yn... Uh, hein di rei top o'r ei sport, um, yn o gorau gyda'r ti gael, mae pob peth i cael ei i engineerio, wedi cael eu neud yn ysgafnau i fod yn gryfach, i fod yn... Yy mae lot o hein wan rhan fwya nhw o carbon fibre yym sy'n rhywbeth newydd i'r yy i'r sport go lew o newydd. Ond yy maen nhw lot yn sgafnach, lot mwy stiff. Yym ie. Ond yy os dach chi eisiau mynd fewn i'r sport yym Dio'm yn, dio'm yn beth ofnadwy dwi wedi mynd i fewn i. Um, beth sy'n mor dda am, am y sport yma ydy, mae yna dros y, y geia, mae yna, ma rasis yn bob man ar draws Brydain. Um, Swn i'n meddwl bod nhw'n bell o lle ydych chi'n byw, really. Um, chi just googlo fo, edrych o fyny, a chi bownd o ffendio ras. A sy'n rhaid chi gael beic cyclocross i wneud o. So unrhyw feic mynydd, just, just i, i gychwyn mynd yna fo, yn, uh, yn gweithio'n gret.

Grant Ferguson yn dod adre ar ben i hunan i gipio i drydedd y buddigoliaeth yn y bencampwriaeth. A dyna'r llinell derfyn i chi. A mae'n uh, olygfa y mae Grant Ferguson wedi bod yn ei haros un cilch arall i fynd a gyda dros funud mewn llaw erbyn hyn mae'n edrych yn gysurus iawn ac yn saff o ennill y pencampwriaeth y Pryden dan dair ar hugen oed am y drydedd flwyddyn yn olynol. Mynydd y Sugarloaf yn, yn olygfa gyfarwydd iawn os ych chi'n yn gyfarwydd ag ardal y Fenni yn y cefndir. Ond uh, nid dringo'r mynydd, fiodd hi i Grant y Ferguson y bore yma. Mae wedi bod yn lwybr clir iddo fe Felly, y rwystr yn ei ffordd e, dyna i gyd cyn y bydd e'n cael ei gyroni yn Bencampwr am y drydedd flwyddyn o'r bron. Ni'n gweld uh, gwen bach i rywun efo fanna yn dod dros y llinell. Gwybod bod uh, ar ei lap ola fo, siw bod o'n dimod neis iawn iddo fo. Gwybod uh, gymaint o gaps gen fo a bod yr uh, pencampwriaeth yn mynd i ddigwydd. Wel, Jack Clarkson yn yr as uh, yn gynnar. Pan oedd e'n brwydro gyda Ben Sumner, ond uh, fe nath e dorri'n glir o Sumner uh, ar yr ail neu drydydd gylch, ond er ceisio'i orau glas, dyw e ddim wedi gallu creu argraff ar y flaenoriaeth Grant Ferguson. Dyna fe, Ferguson, lawr y, y gwastad cefen yna, dyna lle ni'n mesur sy'n gen i, a dyna lle dwi'n gallu gweld y beicwyr ac yn gallu mesur beth yw'r y pellter y rhwng cynta ac ail wedi bod a mae e'n dod o gwmpas y car rygbi yna pen pella rown y gornel ac erbyn hyn dyw Clarkson ddim hyd yn oed uh, o fewn golwg iddo fe. Dyn ni'n gweld gwahaniaeth uh, gwyneb y ddau. Um, y poen ar gwyneb uh, un ag y llall efo bach o wen ar y wyneb o. Gwahaniaeth mawr.
Yr amode yn ddelfrydol ar gyfer seiclo traws y pencampwriaethau yma yn y fenni. Mae'n gwrs ardderchog wedi profi y beicwyr. Y Ben Sumner yw hwn yn y trydydd safle yn aelod o dîm y seiclo traws y Prydain wedi ennill y gyfres dan dair ar hugen oed y ddwy flynedd yn ôl yr efydd yn 2013 a 2014 a dyna mae'n siŵr gen i y bydd i dynged e leni eto. I fewn i'r pits, ardal y pits am y tro ola. Cyn y bydd e'n dod lawr y gwastad a tuag at y llinell derbyn ac i dderbyn cymeradwyaeth y dorf sydd wedi gwerthorogi ymdrech y gŵr ifanc mawr Alban y bore yma.
Mae Haeung chwyn yr allan fel mwyn uh, ar ei lap ola fo, dwi'n siŵr bod o'n tîm o'r un fath.
Ben Sumner am y drydedd y flwyddyn o'r bron felly yn derbyn y fedal efydd. Oedd yn edrych uh, ar gychwyn y ras i fod e... Uh, lle mae ddwrnodau fydde hi pan oedd e'n uh, ymladd gyda'r bachan yma Jack Clarkson sydd am orffen yn ail. Ond na, Grant Ferguson wedi uh, i hymestyn nhw. A Clarkson yr unig un oedd yn ymddangos a gallai fe fyw gyda Ferguson am gyfnod. Ond yna, fe wasgodd Ferguson ar y pedale. Do.
Dath o fo.
yn dod trwy'r goedwig ar ben ei hunan lle mae wedi bod am y rhan fwyaf o'r ras yma. Grant Ferguson, dyw i ddim yn ras yn erbyn y cloc. Ras yn erbyn y cwrs. Ac uh, yn brawf arall i Grant Ferguson ac yn profi iddo fe i fod er gyda'r gorau yn y gamp ar ôl ennill y ras uh, yr ola yn y gyfres genedlaethol wythnos yn ôl ac uh, yn blien yn ei het e yn trechu Ian Field y gorau yn y gamp ar ffefryn ar gyfer y ras elite y fyddwn ni'n ei gweld ni yn nes ymlaen y prynhawn yma. Uh, fe oedd y ffefryn yn dod fewn i'r ras yma Grant Ferguson ac felly mae hi wedi profi hefyd. Os ydyn ni'n sôn am ddod o hyd i dalent newydd uh, yn y dosbarth o dan dair ar hugen o dyma dalent i chi ar gyfer y dyfodol. Cofiwch yr enw Grant Ferguson.

Nodedig, meddai fe, ond dim ond mis Ionawr yw wrth gwrs mae'n amser i fynd. Ond uh, mae'n uh, edrych yn, yn uh, digon hwylus ar gefn i feic, ond heddi uh, oedd i orau fe ddim cweit yn ddigon.

Siarad mwy fi. Ie, fi'n cwestiwn ar Ie, yeah, mae Ben Symur yn dod drwad am ei drydydd safle ar yr uh, specialised i B-Line Cycles.
Symnor wedi cael un anodd, mae'n edrych uh, Wedi blino rhywfaint, oedden ni'n teimlo, i gymharu â Clarkson yn yr ail safle. A bydd hi'n ddiddorol gweld beth yw'r bwlch rhyngddyn nhw erbyn y diwedd. Oedd na ugen eiliad ar y cylch ola, ond un yn ei gwahanu nhw. Mm. Mae'n saff o'r trydydd safle, Ben Sumner. Ond dim amheuaeth am yr enillydd i chi, dyma fe. Dod drwy'r darn technegol yna. Dyna chi y ffordd i wneud e. Dod yeah. oddi ar eich beic, cadw'ch pwyll.
A drwodd yn saff. A drwodd yn saff, ie. Dim mistakes.
Ar y teg, mod i reid uh, perfformiad goblin o dda. Rwy'n wedi gallu uh, commentatio ddim crashes gyda hwn am byd.
Nawr, na ddigon o le yn y ras yma, ond oedd e rhyw ddau ar hugen o reidwyr fel o'n i'n dweud. Uh, A fydd 'na fwy o o gystadlu brwd oedden ni'n teimlo pan ddaw i'n uh, ras yr elit a dros drigen o, o, o seiclwyr yn y ras honno. Oe, llwyth o rasys. Grant Ferguson yn edrych uh, dros i ysgwydd i weld ble mae'r gweddill, a dwi'n meddwl mod i wedi weld e'n edrych dros i ysgwydd unwaith uh, o gwbl uh, yn ystod y ras yma. Mi fydde fe lawr y, um, y gwastad cefen y co tu hwnt i'r car rygbi, falle yn medru gweld ble oedd y gystadleuaeth, ond yn ddigon peth ar ei hôl i, yn dod adre ar ben ei hunan, y Grant Ferguson, uh, gant a hanner o bunnoedd yn gyfoethocach, ond yn dathlu pencampwriaeth y Pryden yn y dosbarth dan dair ar hugen oed am y drydedd flwyddyn yn olynol yma yn y fenni. Fran Ferguson, wel fe oedd y ffefryn yn dod i fewn i'r bencampwriaeth yma. A'r fuddugoliaeth hynod na iddo fe wythnos yn ôl, y paratoad gore ar gyfer y bencampwriaeth y penwthnos yma. Jack Clarkson, fe glywed ni fwy amdano fe, mae'n siŵr gen i, wedi wneud yn dda yn y gyfres genedlaethol dros chwe rownd yn 2014 ar ddeg ac er iddo drio'n galed yn gynnar yn y ras yma, unwaith y gnath Grant Ferguson gwasgu ar y pedale, wel dim ond un enillydd oedd ei fod. Yn dod am adre Jack Clarkson yn yr ail safle. Uh, chanpynt o bunnoedd Iddo fe am i ymrech. O dîm y Hope Factory Racing. Derbyn uh, cydnabyddiaeth y dorf. Dwi'n meddwl o'n uh, oedd rili eisiau ennill yn ôl oedd yn edrych o fanna'n dod dros y llinell. A Ben Sumner, fe a Clarkson uh, Ar un adeg wrth ydw ei gilydd yn gynnar yn y ras yma, ond wrth i Clarkson geisio dal cynffon Grant Ferguson lawr y tu blaen, wel, colli tir nath Ben Sumner ac am y drydedd flwyddyn yn olynol, mae'n rhaid iddo fe fodloni ar y fedal efydd ym Mhencampwriaeth Prydain.